Eh, muri sei hama dzangu ah, mulast video medu tataura about ah, kubuditsa javascript dzedu kuno kubrowser zvinhu zvatinoita ita muchi mujavascript so far mo mbogona kunge muchizvibvunza kuti why do we actually need to do this because tokwanisa kungozvinyora straight kuno instead of kunyora kuti learning javascript tokwanisa kungonyora kuti kudzidza javascript ipapa pana learning saka mungwanisa kuzvibvunza kuti why taita izvi muchaona ine second saka iko zvino ngatimbokliyai izvizvi we want to start to learn uh, new things and saka muthis video tinoda kutanga kudzidza about anonzi mavariables and uh, mavariables and pakati variable pakadai so and this is not code or something ndangoisa kuti muone spelling yacho yani yavariable mavariables chii mavariables iway yokuti we can hold kana kuti tokwanisa kuchengeta a value taipa a certain keyword and kuti for example and tokwanisa kuchengeta zita rangu in a variable so that tokwanisa kuzorishandisa mukodhi yedu tichienda mberi saka kuti tisanyanye kuexplaina munzwisise kuti zviri kufamba sei ngatange kugadzira mavariables and kuti ugadzire a variable mujavascript we have three types or three keywords kujavascript tine anonzi makeywords tichazomaziva nokufamba kwemberi nokufamba kwetime handi uh, ah, tine three tine rokuti var tine rekuti let tine rekuti const like this and ndichazogadzira evideo tichitaura kusiyana kwethis 3 but mu this video toda kuti tishandise rokuti var var ndofunga mungozviona zvavamirira kuti chii variable and saka tikanyora kuti var wedu panapapa tiri kuudza kompyuta yedu kuti zvatiri kunyora kumberi kwavha uyu and its a variable hatiri kuiudza kuti inzwisise kuti chii chakuya kunoumbera and saka variable redu tanyora kuti var rinoteverwa nei rinoteverwa nezita rechi revariable racho handi sa variable racho zita racho ndinoda kuripa chii ndinoda kuripa zita rokuti name handi saka name ndorave ekeyword rokuti pese ndava mucode mangu ndinenge ndichishandisa name handi saka pese pandinoshandisa name ndoda kuti pange pakamirira chii tinoteera neequal sign equal sign kunoku inenge ichinzi assignment operator handi uh, zvimwe ndichazoita ndichizonyora kumberi uchazogadzira maybe manotes or something kuti munyatsonzwisisa kuti zvatinee tichitaura zvinenge zvichirevei ndichati every tutorial ratagadzira ndobva ndaresa manotes so that vanoda kuverenga vaive vachaverengawo nzwisisa handi saka taisa an assignment operator handi takuti rakamirira kuti chii panapa paregedze toisa ma courts and pane zvachazotaura about macourts eh, kumberi uh, and maybe in next video kuti titange kunzwisisa more about it and sa pana vasofanira kuti izvo ndobva ndangonyora chi zita rangu ndoti pesi mudzinganyama like this and tobva taisa chi ecolon yedu saka na tadai so zvataita izvi tinonzi tadefina a variable and tadi tadefina a variable tina tine command yedu iri kutiudzawo zvatinoda kuisa kuno kumberi chi its a variable then tine variable name redu zvisazoconfuse pekuti variable name naname name it can be anything infact rekedzai triti instead of name rekedzai triti zita kuti munzwisisane then panapa patabva taisa ecosign tobva taisa chi pese mudzinga saka zviri kureva chii zviri kureva kuti pese kumberi kukodi kwedu instead of kunyora kuti pese mudzinga nyama ndakungononyora kuti zita kuti izvo muone zvandiri kureva handi toaplya zvatadzidza mulast video medu muya muya handi kuti tina div wedu container izvi tinoda kuti zvibude muchi mucontainer medu kana kuti rekedza tigadziro iri paragraph toisa eparagraph yedu tobva tati id ah. toti id yedu tobva taiti regedzai tingoiti kana text and sa tikauya kuno uku tikaita tikati document dot get element by id tobva tati element yatinoda kuselecta iparagraph inoyi inani ina text and saka tikauya kuno tikati dot ina text like zvataita paye mulast video ina text yedu instead of writing kuti pese mudzinga nyama ndakunonyora kuti zita and notice kuti panapa handina kushandisa makotsi zita wangu ndangomunyora achingori zita why ndikaisa makotsi and akuburitsa chi achaburitsa kuno kunobva kwabuda pakanyorwa kunzi zita and but kan tikamusiya akadai so uyu zita uyu akumirirani vese mudzinganyama ngatisevhei tione you see kuti kuno ku html kwedu kwakubuditswa pese mudzinganyama zvakanyorwa munani muna zita and uh, izvezvi dei zvandai ndichitaura kuti ndikaisa izvi ri muzita wedu ari mumakodzi ndikasevha harichisiri variable handiyatovewo text sa hamuna text muno makubuda chizita but kuti abuditse variable redu tinosiya arichi ari zita obva anyora kuti chii kuti pese mudzinga nyama and saka this is uh, much about a variable i think uh, this is enough for this video